Cun Kanaan ram nan luh tikah Levi miphun paohpaoh ram nan pe lai lo, tiah Pathian nih a rak ti i an pe hna lo. Zeicahtiah ni chia tein ṭhempal ah Miphun hleikhat le Pathian karlak ah hnahmuai rian an ṭuan lai caah khan ram nan pe lai lo, ti kha Pathian nawlpek a si. Khaledi miphun hna kha atu dirhmun ah cun pastor te bak hi a si. Cucaah cun pastor kan timi cu Levi miphun an si caah ram ngei ding a si lo. Ram timi cu atu na chimmi kha

an chungkhar nunnak caah khan hi rian kha an ṭuan a hau cang. Khakha Laimi atu kan piah ta nain Lairam a ummi zong a thi bak. Tutan biachim tuahmi online zong ah khin Mizoram hna hi zoh law Mizoram pastor pawl khi cozah rianṭuan he an lak kha ai danh bak. An lak kha a tam. An chungkhar nunnak ai zan pek. Cucaah dum zong an tuah bak ve lo. An nupile zong cozah rian an ṭuan lo. Zeihmanh an ṭuan lo. full time in Pathian rian kha an ṭuan. Hihi i zohchunh awkah a tlakmi a si i kannih Laimi hi nanmah ramthumnak a ummi lawng sehlaw atu Lai ram zong ah hin kan piahtana bik cu Pastor Lahkhah kha an chungkhar nunnak aiza i kan pe ti lo. Cu ruangah Pastor nih a rian a si lomi kha a ṭuan cang. an pawcawmnak ding rian kha ṭuan cang. Khakha Baibal he fak tuk in kan i ralchanhnak a si. Cucu atu ah ram thumnak ah a ummi nannih zong tha nan si bak lai ti kha ka zumh tikah hi kong hi fak piin ka chim. Cucaah cun hihi ṭha tein kan ruah ṭhan a herh takmi si. Pastor cu an lakha tling tein kan pek hna lai. An pawcawmnak ai za bak in kan pek ve hna lai.

Zeicah Baibal he kan i ralchanh? Baibal he i ralchanh i kal paoh hi zeitik hmanh ah a tluang bal lomi kalnak a si. Cucu kan i ralrin cu a herh taktakmi si ti kei ka hmuhmi si. Tling merful ṭhan pei in ṭuan ding si. Jeremiah dal sawmmi le dal riat caan hranak hi Kan chungkhar ca zongah kannih cu kan i tlaihmi Baibal ca pakhat a si i zapan ah tein Jeremiah dar hrawng nih le dar nih caang caan ah khan an kan relpiak hna ulaw caang zatnak ah caang hranak dal sawmli le dal riat caan hranak daithlang in Bawipa bia a ṭuanmi cu chiat ko seh thisen chuah awkah aa nam. A nam a mang duh lomi cu chiat ko seh. A tumok lo ren. Kha Baibal ah khan fel tein kan hmuhmi cu daithlang in Bawipa rian a ṭuanmi cu chiat ko seh ti. Pathian rian hi kan ṭuan lo ahcun ṭuan lo a si ko i chiat kan tong lai lo. Sinain Pathian rian kan ṭuan ṭung i daithlang in kan ṭuan ahcun Chiatserhnak hmuhnak bak si. Kei cu fel tein ka chim tawn. Laimi hi zeiruang ah dah hi tluk in kan si a fah i kan vah kan vaih dih timi hi a hrampi pakhat ka hmuhmi cu Pathian rian hi daithlang tuk in Laimi nih kan tuan caah a si. Kha ruangah chiatserhnak kan tong bak. Hi hi kei cu fakpi in kan innchungkhar zong a ka chim, keimah nun zong a ka langmi si. Pathian rian hi ka ṭuan a si sin ka daithlang lai lo. Biatak chuan ka ṭuan lai. Ka khuarolak dihlak ka pek lai, ka thazaang dihlak ka pek lai, ka fimnak dihlak ka pek lai, ka ti i atu kum i sawm sari le pahnih tiang ka si i ka caan dihlak Pathian sinah ka pek ko. Ka kaa aa din zongah ka kut ai din bal lo. A pe bawipa zaangfahnak tawn caah awki sawm li le pariat ka ṭial. So lawng si loin Baibal ka let, Baibal study Baibal na ka tuah. Ka caan a lawng bal lo. Zeicah? Full time in Pathian rianṭuan tu ka si. Vawleicung thil pakhat hmanh ka ruat lai lo. Ka rian a si lo. Ka herhmi thil cu Pathian nih a ka pek lai. A ka kal ning a si. Cucaah Laimi hi zeiruangah dah hitin kan siapaah le kan ve kan theih le ramkip le kan pa kan vaih timi ka tuak lengmang i hi Baibal ca ruangah a si ka ti ko. Kei tian daithlang tuk in Pathian rian kan tuan cang a si. Paisa zong a daithlang, evangelist zong a daithlang mi kan um ṭhiamṭhiam mu. Khrihfa upa zong a daithlang. Daithlang bu in Pathian rian a kan ṭuan. Cu ruangah chiat kan tong. Takha kei ka kal ning a si. Atu ah US le hna ram thumnak hi Pastor te an kong an ka chim ah hin maw ka thinlung a fak ngaingai. Aw! chiatserhnak kan tong lai mah hin cu Baibal ning bak si. Daithlang i Pathian rianṭuantu cu chiat ko seh Baibal na ti caah ṭuan lo le ṭuan lo veve lawlaw khakha cu chiat kan tong lai lo. Asinain Pathian rian kan i hlinh ṭung i daithlan bu i Pathian rian kan ṭuan a si ahcun vawleicung rian nang he ken chin in Pathian rian i kan ṭuan a si ahcun chiatserhnak tonnak bak si. Hihi ka hmuhning Baibal nang i ka kalning a si. Atu nai bak i Baibal kan relmi ka si ko. Hika zawn Baibal kan relmi hi ṭha tein nan theih a herhmi cu Khrihfa Jerusalem Khrihfabu kha an bu chungah buainak a um. Cucu lei ni chiarte an herhmi kong i an i phawtmi kongah khan a si i mah kha khan buainak kha an ton. Khrihfabu nih an ngeihmi chaw le va kong ah kan buainak an tong maw? Cu ruang ahcun nanmah lakah Thiang Thlarau le fimnak a khapmi minung pasarih thim hna u law mah kha minung pasarih nih khan hi Khrihfabu phaisa i hruainak, phaisa kalnak ding an tawlrel lai. Khrihfa upa hna nih an tawlrel ding a si. Kannih cu phungchim le thlacam ah kan caan vialte kan hmang lai. Kannih a titu ka pastor an si cu lamkaltu. Kannih lamkaltu cu hi chawva kong le Khrihfabu i hruainak kong ah kan i thlak lai lo, kan rian a si lo ti kha a si. Cucu a lettalam bak in Laimi hi atu i khua kan sa tinak kha a si. Pastor nih cun Khrihfabu phaisa kong ah zeihmanh a theih ding zong a si lo, ai thlak ding zong a si lo.

Tu nih ral an nei, sehtuah an nei, cuka chung an hram hna lai. Cucaah cun pa sifah nih rian pathum a ngei. Pakhatnak ah tuu a cawm lai, pahnihnak ah a tuu lakah a zawazammi le a dermi kha a thlopbul lai, a zohkhenh lai. A pathumnak ah a tuu kha sahrang chungin a khamh hna lai, a kilven lai. Cucu pa sifah rian pathum a si. Dawm, zohkhenh, kilven, mah kha pastor din an si. Cucaah tuurun kha Pathian biatak in a cawm lai, rawl a pek lai. Tuurun lakah thlarau lei i a zawzammi le a kebaimi kha a tuam lai, a zohkhenh lai. Tuu kha sahrang nih a seh nakhnga lo a kilven lai. Kha pathum kha pastor rian a si. Cucaah cun chawva kong te hna, phaisa kong te hna hi zeitikhmanh ah pastor ai thlak ding a si lo, a rian a si lo. Khrihfa upa nih an ṭuan hngami si ka sa. Cucun Jerusalem kawhhran ah Khrihfa upa an thimnak a chan cu thla chaw le va tawlreltu dingah an thimmi hna si ti kan theih a ti. Cucu atu kan Lairam sining ahcun a lettalam pastor nih chaw le va hna an tawlrel. i a nung taktakmi dirhmun ah kan dir. Laimi nih Baibal hi ṭha tein kan zoh lo caah a si. Tawn hi a tlongmi tuu a zohkhenhtu kha pastor, pachia in pastor a rami a si. A sining taktak ahcun pastor timi tuukhal a si. Tuu kha a khal lai. Tuu a khalnak ah rian pathum a nei. Tuu a chawm lai, tuu a zohkhenh lai, tuu a kilven lai.

Pastor rian kha Khrihfa upa nih an bawmh caan a um ti hi Baibal nih a cawnpiakmi si. A kan theithiam hem. Cun khakha lamkaltu chan i an rak hmanmi chiti hi tlangbawi phun nih an rak hmanmi midang nih tawngh a thiang lomi kha cucu Biakam Hlun i tlangbawi hna nih an rak hmunmi a si. Khakha Biakam Thar ahcun Tlangbawi kan timi kha pastor le Khrihfa, a bawmtu Khrihfa upa a si. Kha hna nih khan kha Biakam Hlun tlangbawi hna nih an rak hmanmi chiti kha an thuh hna. Cucu Baibal sining te a si ko. Asinain nihin ni ah hin kannih sanak kha chiti kha kan hmang ti lo. Zeicah tiah cun Johan cakuat na rel a si ahcun amah sinin chiti thuhnak kha nan co cang. a timi khi kha chiti he aa pehtlaimi cu Thiang Thlarau kan comi hi si. Pathian Thiang Thlarau kan comi chiti thuh kan sinak si. Cucaah mizaw thla kan cam tik zongah kanmah si loin kanmah a ummi Thiang Thlarau hmangin chiti kha kan thuh khawh. Kannih chiti thuhmi cu a taktak kuttongmi chiti si loin Thiang Thlarau kan comi hmangin mizaw damter khawhnak kha kan pek khawh hna. ti hna. Thiang Thlarau rianṭuannak ah kannih sinah cun hman a si cang. Pathian aw kan theih timi hi a um i mah kha mi nih Pathian aw kan theih an ti ahcun na thei lai lo ti khawh a si lo, aw an theih ko lai. Asinain an theihmi Pathian aw kha zeitik hmanh ah Baibal he ai ralchanh lai lo. Baibal he aa ralchanh a si ahcun an theihmi aw kha Pathian aw a si lai lo. Khuachehlennak Satan aw a si lo. A thei peng ning si. Zeicahtiah cun Pathian aw kan ti. Baibal nih ahhin Pathian nih a duhnak le a duh lonak a dihlak a thim cang. Baibal hi Pathian nih minung sinah ai phuanmi a tlinnak cauk a si. Mah hi Baibal hi Pathian aw a si. Cucun atu ah Pathian aw kha theihmi nan ti tikah hi Baibal he aa ralchanh a si ahcun kha an theihmi aw kha hlengtu Satan aw a si ti kha kan theih bak a herh i cu ca sangke cu ka ti ko chimchung le bianphuan thlarau i phuan an nei an ti zongah a phuang kho hna seh asinain chikkhat te va zum hlah u Chikkhat te va al fawn hlah u. An phuanmi kha Baibal he ai tlak maw tlak lo zoh u. Baibal he ai tlak lo ahcun zum bak hlah u, amah zong kha ṭih hlah u. Kei cu kha bantuk biaphuan a hmangmi he kan i tong tawn. An phuanmi bia an chim tikah khan, Aw, mah cucu khuachia aw a si. Cucaah i ralring, hmailei ah Zeicah? Ka ti tawnnak ralṭhat hmaitonh ka ti nain zeicah? Baibal he aa ralchanh in zeitik hmanh ah Pathian aw theih khawh a si lo. An theih ahcun Pathian aw taktak a si ahcun Baibal he aa ralchanh lai lo. Baibal ning tein a si lai. Baibal he aa ralchanh paoh ahcun an theihmi aw kha Pathian aw si lo, Satan aw si. Zeicah? Baibal hi Pathian nih minung sinah bia a chimnak

caang thum le caang lina kha. Cucaah ka u le ka nau hna, nan lakah Thian Thlarau le fimnak in a khat tiah nan hngalhmi pasarih in thim hna u law cu hna cu hi thil a tawlreltu ah ah kan thiah hna lai. Kannih tu cu thlacam le Pathian bia chimnak ah Kham kan caan cu a dihlak in kan hman ko lai tiah an ti. Mah hmasa Baibal ah Khrihfa upa an thim a voikhatnak a si. Zei ṭuan ding ah dah an thim tiah cun cabuai cungah rian ṭuan dingin admin, Khrihfabu i hruainak admin, hi thlai hna sehlaw an ti. A pangsang li ah kannih tu cu timi kannih a titu kha a hun al chih ti ahcun lamkaltu pa sitra khan si. Kannih pa sitra tu cu thlacamnak le phungchimnak in kan caan vialte kan hmang lai. Khrihfa upa an thimmi hna nih khan thak etmi in an tlaih lai. Cuticun pa sitra nih cun thak etmi in a tlai hrimhrim lai lo. Khrihfabu phaisa zong kha a pasita nih cun a theih hmanh a theih ti lai lo, a tawlrel hrimhrim lai lo, a rian a si lo. Cucaah Khrihfa upa timi cu Khrihfabu church admin i hruainak vialte an tlaih lai. Hi hna nih hin tlai hna sehlaw kannih cu kannih titu kha lamkaltu an si, kannih Pasita nih cun tinak bak si. Kan sa nih a dihlak in thlacamnak le phungchimnak kan hmang lai. Jonathan Khrihfa upa hi Baibal ah zeitik ah dah na thim ti ahcun Heart at Min tlaitu dingah, Khrihfabu i hruainak tlaitu dingah an thimmi hna a si. Alet Talambar ah atu in kan ram cu kan um. Zoh hmanh u. Pasita nih Heart at Min tha in tim, Khrihfabu hruai in timh tak. Baibal le tlang bak in kan umnak si Laimi hi kan pawngte ah Mizo an um i Mizo cu hi Baibal ning bak in an kal. Atu ah Mizoram paohpaoh cu an Khrihfa upa nih Khrihfabu i buainak an tlaih dih. Pasita pakhat hmanh an i thlak lo. Annih pasita cu thawngṭha bia chim, Khrihfabu member zohkhenh, mah khan an caan vialte an hmang. Baibal ning bak si. Kannih Laimi hi Baibal tlalam bak in kan kal i Pasitor nih thla ekmi hmantlaih, mah hi a phung a si lomi kha Baibal ralchanh bak in Laimi hi kan kal. A poi taktak i hmaizitin ah kan thlen khawh lai timi hi. Cu ruang hi kei cu Laimi hi hiti kan si peng ko ahcun Pathian siasaknak kan tong lengmang ko lai ka ti ko. kan tuan awk si lomi kan i hlinh. Kan tuan ding a simi tu kan tlolh. Hakha Laimi kan kal ning si kan i ralrin cu a herh bak tiah ka ruah. Cu zong cu atu ka chimmi he aa lo bak. Mang hi Biakam hlun ah Pathian nih anmah bia chim kan hmuh. Biakam Thar zongah Josef a mang ah Pathian a lang ti kan hmuh. Biakam Hlun he Biakam Thar he Pathian cu mang ah bia chim tawn ti Baibal kan hmuh. Atu zongah hin a ser ahcun a chim ko lai. Asinain mi nih mangkama nan ṭen chim tikah chikkhat te zumh ding a si lo. Chikkhat te el ding zong a si fawn lo. An mang cu Baibal he aa kalh makalh lo zungzal ding. Baibal hi biachattu a si zungzal lai. Baibal he aa ralchanhmi mang a si ahcun kha mang kha Pathian sin a rami a si. Baibal he aa ralchan lo i Baibal ning a si ahcun pakhat kan zumh ning a si. Cucaah chikkhat te ah mang i zumh ding si lo, chikkhat te el ding zong si lo, Baibal he ai tlak maw timi kha kan zoh zungzal a herhmi a si.

Minung cu Pathian nih ningzak a simi pumsa duhnak ah khan a thlah hna. Nu hmanh nih khan ningcang tein man awk a simi an nu sinak cu ningcang lopi in an man i pakhat le pakhat kha an sual. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in pa zong nih khan ningcang tein nu he um awk, An hlawt riangmang i anmah le anmah kha an sual. Cu bantuk ningzah awk thil cu pa nih khan an tuah caah cu bantuk thil ṭhalo nih hmuh awk aa tlakmi dantatnak cu an hmuh. Mangah Baibal thiang seh. Rak pen ruat hmanh u. Tuchan America ram hi Kei cu ka chim tawn, Laimi kan siafa tuk caah taksa in mirum ram a simi America hi kan her i kan kal i kan um. Cucu taksa thil a si. Thlarau thil ahcun America hi ṭih a nung bikmi ram pakhat a si. Zeicaah ti in ka zalm? Iran zong annih zong kha. Nanmah cu nan i ning lai, asinain nan hrinmi nan fale kha cu America ah boruak nih a hnuh hna i a tlaih hna a si ahcun Baibal a ralchanhtu bik ah an i cang te lai. Hi ah cun an relmi kha zeidah a si? Nu man nih ningcang lo piin an sining kha an thlen i anmah nu le nu kha an sual cang i cu bantukin pa zong nih nu he ningcang te hman awk kha an daw ve, anmah le anmah kha an sual i a ti. Cucaah cun mah hi a chauh kan timi pawl pa nu ai cang, nupa ai cang timi hi Baibal ralchanh bak sual rianṭuannak a si. Mah hi Pathian tinhmi a si hrimhrim lo ti za ah za kan zumh i a ngaingai tiah Sodom le Gomorrah zeiruangah na Pathian nih melek ah na hrawh? Mah hi homosexual tokakor ruangmah ah hin a si. Noah chan zongmah cu mak cu si. Cu ruangah cun atu ah hin mithiang a lak lai i mithiang a lak dih ah hin hi bantuk minung hi Pathian nih fak taktak in a hrem hna lai i a thinhunnak hrai pasarih kha vawlei ah a toih te lai timi zong kha Biathlam cauk kan cawn lio zong ah ka chim cang. Cu ruangah cun atu i America dirhmun hi Pathian le Baibal ralchanh bak in a kal cuahmahmi ram pakhat a si ti kan theih a herh i atu Joe Biden an president hna cu tih a nung ngaingaimi khuachia bak nih an hmanmi a si ko ti cu ka Bible in ka hmuhmi si mu. Cu ruangah nu le nu, pa le pa timi hi Pathian tinhmi tamzai ngaw hmanh ai tel lo. Sual riantuannak a theipar a langhnak a si ti Biakam Thar Baibal ah fel tein a chim caah kan i ralrin a hau.